thengio muno mwiroreri wa ikuyo gwatherũka ningĩ tũmagua mũnuku rĩndĩ ikereka rĩa kerĩ rĩa tabarĩra no mũthĩ twakorwo tũkereria ũhoro wa njohi harĩa njohi ikinya ĩgatuĩka mũrimũ ĩgakorwo nĩ we rĩu nĩwe ũramenywo nĩguo ũrute wĩra ndũramenywa nĩguo wĩkenie na twĩna mũtaramu kana mũndũ ũrakorwo agĩtarĩria makĩria megiĩ ũnyui wa njohi nake nĩwe Mr. Mungai bwana Mungai twanĩkĩria rĩ twarĩrĩria ũhoro wa effects kana ũrĩa maũndũ marĩa njohi ĩ- ĩkũhatagĩrĩria namo Eh, rĩu rĩ twa- ta- ta- ta- ta twerethere rĩrĩ tiga ta rĩu nĩ wagweta atĩ njohi no ĩgũthũkia gĩthũri Eh, na ti ũndũ wa kũnyua nĩ tondũ wa ngasi ĩyo wa- yaruta wacoka yacoka yacoka mwĩrĩ eh. maũndũ mau mangĩ nĩ marĩkũ Ah, rĩu njohi rĩ basic- maũndũ maingĩ marĩa ĩkaga rĩ nĩ atĩ ĩ effect kadhaa he marĩa physical marĩa physical rĩ M- mau nĩ marĩa ma kwĩyonania kana- macio nĩ mareyonania na nĩ kĩndũ nginya ũra experience we mwenyewe

ona ena gĩkeno mũndũ ũcio na nĩ ndakũgeithanagia nĩ atuĩka cocio nĩ anjia ngeithi na nĩ anjia gũkorwo ena ũkengu wĩho no ikaranga nĩ akwenderea kũnyua akanyua ĩgakinya 0.25 yakinya 0.25 rĩ rĩu mũndũ ũcio mũkanjia kũranwo nake tondũ mũndũ ũcio nĩ anjia kwaga kuona wega balance nĩ yanjia kwaga kuoneka wega

mundu nyite 0.3 ri mundu ucio ndakwakiritie njohi igiri Mhm. athiite muno njohi ya ithatu whatever ira arakinya na concentration ya bibi yayo mundu ucio na anginyitwo ni muthigari ri ndakoragwo agitarirwo ni murethi Hihi, ti murethi ucio ucio ni macocio activity ciake anyua njohi concentration yake ri BAC yake ri blood alcohol concentration yake itaragwo ni njega

agatuĩka rĩu ena 40 Mhm. no kũnywa aranyua Mhm. agatuĩka unconscious Mhm. rĩu mũndũ ũcio nginya gũkua nĩ akuagĩra hau Mhm. ena 0.40% kĩrĩa rĩ blood alcohol concentration rĩ mũndũ ũcio no akue Mhm. tondũ rĩu nginya nĩ atuĩka unconscious Mhm. na e unconscious ũguo na no atahike Mhm. no atahika matahika macio matikuma na hanya Mhm. magũkinya kanua macokeire mũkiha wa kũhihia we mũmero inĩ wa kũhihia ũyũ wĩtagwo trachea na rĩu ma- mũtarĩko marathiĩ mũha- mahũri-inĩ rĩ definitely mahĩ- makũri nĩ kũhinga makũhinga tondũ matiagĩrĩire gũkorwo me handũ harĩkũ mũndũ ũcio agakua nĩ ũndũ wa kwaga kũhihia njũrie rĩ njũrie kaũndũ kangĩ atĩrĩrĩ nĩkĩ tũmaga njohi ĩtũme mũndũ athaike njohi ya- yanakinya ndarĩ ĩna alcohol content na nĩ ethano na yoda nĩ producaga hydrochloric acid na nyamũ ĩno yumana nĩ nĩ compressed gas tondũ ũkĩnyua nĩ igure nĩ kona ina gas ĩyo gas ĩyo yaihũra ndarĩ na already rĩu nĩ intoxicate kĩrĩa ah, central nervous system iria ciagĩrĩirwo control mwĩrĩ ũcio waku citira control ka rĩu nĩcio cirekontrol cirekora cikũhota the moment rĩu gwatuĩka ũguo rĩ na no ũramenya tondũ nĩ wakwaire test ĩrĩa we ndũramenya nginya tũrĩgu tũrethima rĩ ũkwamba bindi na ĩtara yume Eh, ũndũ ũcio ũngĩ njohi ĩkoragwo ĩ- ĩ- ĩ- ĩgĩthũkia naguo kana effect effect ĩyo ĩngĩ rĩu ĩthiaga ĩna rĩu icio nĩ iria physical icio nĩ iria ũrona Yeah. no nĩ gũthiĩkĩte mangĩ maingĩ tondũ yarĩkia gwĩ- kũrĩkia ũguo rĩ nĩ ũkũreha

Nĩ- nĩ hakoragwo nayo direct eh, relation eh, gatagatĩ ka njohi na eh, eh, high blood pressure ĩyo rĩu nĩ ĩkoragwo nĩ ndagĩtarĩ ũthimaga no mũno mũno mũno rĩ gĩtũmi kĩa we pressure, blood pressure haice rĩ ĩ kũingĩra nĩ ũndũ wa co- content naigua ĩrathiĩ thakame-inĩ straight nĩ ta cindano ũrathecwo koguo volume ya thakame rĩ definitely nĩ yaingĩha nĩ yaingĩha kana nĩ yaingĩha Nĩ thakame akorwo nä aingä ha no ngoro no ä rä amwe koguo ndä na cenjia koguo volume ya ya njohi ya straight to the blood stream koguo nä kå affect Ĩĩ. Nĩ- wa- eh, njohi wanyua rĩ nĩ ĩtũmaga ĩtũmaga ĩ yakinya mwĩrĩ ũguo ĩtũmaga ngoro ĩhũre na ihenya kana ĩhũre kahora nä hå re nä ihenya Mhm. Ĩĩ. Na- na he ũndũ njohi ĩrĩ thiĩ ngoro ĩcoke nĩ ĩrathiĩ kahora kana tuge terĩrĩ tarĩu tuge terĩrĩ Mhm. athuri arĩa aingĩ manyuaga rĩ Mhm. manyuaga mena gĩa kũhar- o, eh, mena gĩa kũharũrũkia nakĩo Mhm. Na kana ma- tuge marĩaga nyama makaharũrũkia na njohi Eh, Nĩ- nĩ- na tene gwatuĩkaga atĩ njohi nĩ ĩteithagia rĩrĩ Mhm. mũthĩkĩre wa irio aha. ndarĩa nyama rĩ na ndanyua rĩ eh, handũ irarĩa na nĩ ĩrateithia mwĩrĩ kana nĩ gũthũkia Ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ bane na mwĩrĩ nĩ atĩrĩrĩ. Warĩa nyama ũcoke ikũrũke na njohi rĩ, mwĩrĩ ũtiganaga na nyama ũgathĩa njohi. koguo kĩndũ kĩrĩa gĩgũkinya ini-inĩ rĩaku na rĩo storage room yaku rĩ nĩ njohi Eh? na ini rĩaku nĩrĩo rĩ- rĩagĩrĩire gũkorwo rĩkĩoya rĩu kinya meyo kĩrĩire Eh? no rĩu nĩ njohi yakinya yakinya ĩ- ya- nĩ yathiĩ kinya nĩ ya- nĩ ya distribute mwĩrĩ wothe ya distribute mwĩrĩ wothe rĩ ona kĩu ũkũrĩte mwĩrĩ waku ndũgũki- ndũgũ- ndũgũkĩoya ndũkũrikogonize nĩ kĩkĩu rĩu rĩ tuge ta rĩu eh, nĩ- nĩ nĩ ndarĩa nyama ndacoka ndanyua njohi

gũtirĩ ũndũ ini rĩrĩ rĩgĩkorwo rĩkĩingĩra nda-inĩ gĩtathĩra-inĩ tondũ nginya nĩ rĩnene gũkĩrĩ- gũkĩra nda rĩo yenyewe Ĩĩ. nacio kindi nĩ cikũigua ihutio atĩa kana higo rĩu higo nayo rĩ tugire concentration ya kĩrĩa gĩothe rĩu wakĩnyua kĩ njohi rĩ kĩngĩra bloodstream-inĩ na wĩra wa higo nĩ gũtheria thakame na nĩgĩoka rĩu gĩ- kĩ- a- kĩna ethano higo ĩkoragwo ĩkĩrutanĩria mũno kũhũra na nĩguo ĩ- ĩtherie thakame ĩyo ĩmĩrute gĩko kĩu tondũ yo higo ĩyo ĩkĩu nĩ gĩko na wĩra wayo nĩ gũtheria gĩko gĩkĩ koguo ĩkang'eng'ana gũtheria ĩkang'eng'ana gũtheria in the process ya kũhũra ũguo rĩ ĩgakinya handũ ĩkanoga ĩgambia gũfail nĩ ũndũ wa infection cia njohi ĩno na nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩra ũcio ũramĩrutithia nĩ excess koguo cikanjia gũfail cikanjia rĩu ũkagĩa na mathĩna ma higo ũkagĩa na kidney failure Ko- gara- eh, higo kore mono gothambia eh, thakame rĩ no- eh, effect ono ithikinyire ngoro ngoro ĩ different nĩno ũmenye thakame ĩno nĩ ĩrathambio na ĩrathambio nĩguo ĩikare ĩthe ĩrĩthiĩ nginya ngoro-inĩ na hena ĩngĩ kumĩte ngoro-inĩ ĩgĩũka hau no ngoro kĩrĩa kĩrĩ mĩaffect rĩ nĩ njohi ĩno nyuire rĩ nĩ ĩra- nĩ ĩratũma ngoro ĩno ĩhũre makĩria na nĩ ũndũ wa secondary effect cia njohi ĩno rĩ mũrĩre ũrĩa ũrĩire ti mwega koguo nĩ ũrĩ affect through cholesterol atherosclerosis na cardiovascular disease ingĩ Mĩ- mĩrimũ mĩingĩ ya ngoro ĩragwo mĩrimũ ya ngoro tondũ ona ya affect mũkiha ya affect te ngoro Ĩĩ. okay Tu- tũgũikĩria hau tũgĩcoka twacokereria na maũndũ eh, njohi rĩ nĩ hutagia mũtwe tiguo Mm. tũgĩcokereria ũgũkorwo gĩtarĩ atĩrĩrĩ njohi hutagia mũtwe na njĩra ĩrĩkũ nĩ twacokereria Mũrori twambe tũikĩrie o rĩngĩ kahinda gatarĩ coho tũgĩcokereria tũmenye njohi ikũhutagia atĩa hau mũtwe ũgakorwo nginya gũthera ndũrenda kũrĩa ndũrenda na maũndũ maingĩ marĩa mũndũ wa kawaida kana mũndũ ũtarĩ eh, ũta- ũ- ũtarĩ na thĩna wa njohi akoragwo akĩenda ningĩ tũ mũguo wa mũnuku twambe tũikĩrie o rĩngĩ kahinda gatarĩ coho